Wo katã wotso Rome, ɛɛ, fiaɖuƒe vovovowo le Benin. Ɛɛ, mía ŋutɔ mía nɔvia gã tɔgbi ŋutɔ li, ele mía dome. Tɔgbi Gododoa, ele mía dome. Tɔgbi Kpetɔ, ele mía dome. Wosu kɔ, womekpã fia o. Ɛɛ, míaƒe fia. tɔgbi nusɔkura tso keke me ƒe me me ƒe dua vovovowo. Eh, nye ŋgɔku nye Nana Asamani. Ele mía dome hafi eh, fofonye bubutɔ Nana Alo Soglo ganye xɔlɔ̃nye. Ame wɔ dɔ geɖe ɖe mía blɔguawo kple míaƒe Traditional Councils ƒe nyawo ŋuti. Ame ne le zi me ne ŋua ƒe azã míatsɔ mɔnukpɔkpɔ ya aɖoe ɖo atutu takpɔ ɖe mía katã kpakple exlɔ̃nye. Robert Clement kple yeƒe Group of American Friends, eye wo katã wotso Amerika. Wole mía dome fia kɔsi ɖe woame eve ya, eye woama ɖo azã ya kple mí. Egba nya fu aɖe ƒe meli o. Matɔ tso kɔkɔ ya kɔata ɖe mía katã ame le miedo ɖe mía ŋuti. Kaka le tsi ɖeka ya, nye boɖo kple ndraɖo ɖo ɖe wɔwɔ aɖe.

míaƒe fitimɔ yi ne wole be tabɔ semɛnta enye attention be wobubu atrɔe ɖo megagblɔ gbe sia gbe ke be nu yiwo dzɔ va yi kaka wotu kɔ da ɖe mía dzia naneke megadzɔ ke wɔatsiwɔtsi womegatu kɔ da ɖe vinyo ŋuti azɔ o Hafi míaɖu azã ya, meko nu kple míaƒe eh, MC bubutɔ kple sekurititɔwo be vinyewo Bene kple Togo tso ge ava gbɔnye. Ta ame aɖeke mekpɔ mɔ axe mɔ na wo be megava gbɔnye le aƒlawu Ghana o. Gake ɖeko be migrashintɔwo gale dema dzi ɖaa gaku ɖem nam o. Ga gaxɔ ma bu ŋutsi. Wova gbenɔ tsitɔ tsitɔ ga hega ke ɖe kple wo dome alo vinyewo kple wo dome. Ga enye dzidɔ ga ɖe be Christoph e Itiria ŋutɔ va egbe. Ŋusue eɖokue gana tsitɔ tsitɔ gena ɖe edu me. Le gbɔnye la kpla dia teƒe ɖo watsi meli o. Ɖeviwo wa watu te toto ho ava gana avia kuti. Eɖewo va tso Togo ava Ghana hafi ayi asime. Edu kana yi ke dɔdɔm le efiawo fia yi ke woalé ŋku ɖe eŋuti. Megagblɔ ŋu ke be migration nɔ woƒe dɔwɔƒe ale yi wome tso aŋue nu va do ɖe akaŋua wokɔe da ɖe kpɔkplɔ bubu dea ƒe dɔwɔƒee o. Medi be akplɔ wo anyigba katã nanɔ kpɔkplɔ ɖeka te. Le Migrɛshintɔwo ƒe dɔwɔna me, wo katã wonɔ senta kɔmanda ɖeka te le ablɔawu gã. Azã me mía subɔwo ɖa menye ŋuƒoƒo ƒe meva o. Egbea ɖe míenɔ anyi be míakpɔ dzidzɔ aɖu azã. Tametsi azã ƒe dzidzɔ dze ɖe mía katã. Míanɔ sesĩe. Míanɔ aza ɖum eƒe sia ƒe. Ale yi miedo ɖe mía dzi etsɔ dzidzɔ ku ɖa be e, míeyi eŋu na tɔgbuiwo. Míeɖu aza gã ale gbegbe. Ŋukaɖi matso mɔ kɔkɔe ada akpe ɖe sɔhɛawo katã? E, eƒea me ƒe azã evivi ale gbegbe. Azã evivi ale be sɔhɛwo xɔ azã ƒea me ɖu. Ɖoɖo yiwo katã míewɔ ɖe ƒe ya me ŋutia, sɔhɛwo koe wɔ ɖoɖoawo katã. Ame tsitsiwo meda akpe ɖe miawo hã be miedzra ɖo eye mieɖe asi azã ŋuti ɖe sɔhɛwo yiwo wɔ ɖoɖo ɖe ŋuti. Ta sɔhɛwo, akpe na mi ale mienɔ zã dzi tsɔ kakakaka ŋu eke va ɖeɖi mede mia ŋuti wɔ. Ame ka ɖe dzi me zã ya me hã ega le edzi. Ee, ne mieɖo azã wòtrɔ ya kɔ, nye ŋutɔ hã madie atrɔ zã ɖe ado ko age ɖe mia dome. Etɔ ya, azã ne yi edzi. Meda akpe ne church hawo katã, pastor wo katã meda akpe ne wo. Meda akpe ne eh, míaƒe Muslim community, Sariki Zongo kple etɔwo katã. Ale yi mí katã míesɔ abe ƒome ɖeka ne le ƒeya me ɖua zã. Nenema ko ƒome ɖeka wɔwɔ ma nanɔ edzi tso mavɔ heyi mavɔ. Ablawa mɔ mele eme o. Tso ablawu gã tso afi ya ge ɖe Togo kaka yi Benea, ame ɖekawo ko míenye. Eya ta megagblɔ na minista bubutɔ be, Naneke megadzɔ azɔ magatu Gbeɖe mía ŋuti o. Edze tutua? Egblẽna ŋu le mía ŋuti ale gbegbe ta ne kɔ nya ma wòayi ɖe mía fofo nana agbɔgbɔ aɖo be negaglo ŋu o hã ɖe, egbe tutuia ma me medrana naneke ɖo o. Enu ko gblẽm wòle tso mía ŋuti. Ɛɛ, nyitsɔ ya Covid va wotu de ɖe mía ŋuti. Míese veve. Afi míle fia, Sefa, egayi dzi ale gbegbe. Sefa ŋutɔ va wu Covid evelia. Ta míegbe do ɖa be dziɖuɖua nalé ŋku ɖe míaƒe CD ƒe nyawo ŋuti ne Sefa naɖi vevie. Gake mana mia vinyewo mianya be ale si Sefa yi dzia ɖi, egblẽ nu kake le eŋuti. Gake le eŋuti nye be na ɖi woadze agbagba navɛ blaka. Ne blaka te CD kɔ yi ɖe togo me vɛ drea, ne vɛ dre kotokuwo amewoa, ne gbɔ be agba Sefa ke akɔ viɖe sue aɖe ɖe edzi. Ta ega ƒe dzi ya wòyia, mina míabu ta be míawɔ business aɖe kɔ sefa agbɔe. Míme naneke kɔ be sefa xɔ mo, míewɔe be sefa dzi. Ta mina míawɔ míakɔ nane ava tra le Togo me axɔ sefa ava gbakɔ le sefa na ɖiɖi. A, mitsɔ nukɔme le afi ya ko.

Gake mía gɔmedzidzi kua goe. Ema ewɔe vivivi kpɔ ale wole wo ŋuti ɖeviwo dzi le ƒowo katã kɔsiɖɔ me be nyitsɔ hafi wona asi wo ŋutia. Ame aɖewo bua wo xɔdɔ ta ministae mi gɔmedzidzi ku ŋku nɔ nu mawo kpɔ. Ne mi ga dza mlɔ ne le xɔ ta fia kɔa, ke zã wo yina ɖe ezã kpe dzi. Ye aleke mi kplɔ vɛ? Ewɔ nublanui ŋutɔ. Susu yi tae míegadze ameléle ɖoa? Mènya be le Siria, Siria kple Sefaa ƒe edrewɔwɔa, mènya be yehea amelélea vɛ? Gake mikɔ ame dzi dzi kpɔ nya mae. Megagblɔm ke be aflawae abɔ ta woyɔnɛ. Egbegbɔgblɔwo katã le West Africa, wo katã wole ablawu. Nugaɖuƒewo le. Sawu ye medo awulegbe. Awulegbetɔ meyina agble le ablawu o. Anyigba mele wo si o, dɔ ka wɔm ke wole. Enyawo le fu. Ta ame minista aɖeke meli nana akoko aɖo nata ɖo na ameawo agba tsɔ wo minista of interior o. Le nu yiwo dzɔdzɔ me ta, ta minista bubutɔ woe zɔ, woe zɔ kakaka. Ekpe nana ɖo tsɔ mi no wa ɖe, alo kpe nana ɖo kɔ no wa ɖe. Ɖaɖi mi se, gblɔe ne míaƒe dzi nadze me. Míabla woawo nu, míabla wo gbogboe woawo, eye nava via míedo dzudzɔ ɖe ŋutiwò míaxɔ wo. Nyɔnyi meɖua ɖe ɖe ame ta o, míelɔ̃na ame sia ame. Ee, megblɔe be míabla woawo wa. Nyɔnuvi dzetugbewo wonye, amee na ɖe woawo ko dzi míele. Eye nava via kpɔ o. Gblɔ nya vivi aɖe wòavivi ɖe vinyewo ne míaƒo akpe no. Akpe kaka wòe zɔ va ƒle wo kpokploe nyigba dzi. Asa ne nye nyi.